Helo, Awen dwi o gwmni Sbarduno. Dwi'n gweithio hefo stem Gogledd i ddangos i chi sut mae creu arbrofion stem yn eich cartref. Heddiw, rwyf am roi her i chi sef i greu gwifren wif. Ar gyfer yr arbrawf yma, byddwch angen siswn, cwpan papur, gwelltyn, llinyn o ryw fath, cyllell Stanley, tap selo, marciwr, tap cryf, Blutac, pren mesur, ac os oes gynoch troellwr coffi neu fel arall, beth sydd yn gweithio'n dda ydy yr ffyn sydd yn rhoi arogl neis yn eich catref, fel gyna i. A hefyd, os oes ganoch Bobbin. Ac yn amlwg, tydi oes yma, does dim llawer o peiriannau gwnio yn catrefi pobl. Felly, os does ganna chi ddim un o hein, mae'n bosib i ni greu un. Ar gyfer creu y bobyn, mi fyddwch chi angen darn o bapur eithaf trwchus ond bod modd ei phlygu. Ac hefyd, Rhywbeth i chi allu gwneud siap cilch. Felly, yn gyntaf, mae angen marcio allan un cilch a wedyn mae angen dau cilch arnoch. Yna mae angen torri yr ddau gylch. A dyna ni ein dau gylch. Wedyn, be ydych chi angen gwneud ydy plygu yr ddau yn ei hanner. Ac yna, yn chwater. A wedyn, torri y pig i ffwrdd ar y ddau. Okay. Nesaf, da chi angen eich gwelltyn, a mae angen i dorri yn hanner. Ac yna mae angen bwydo'r gwelltyn Trwy eich cilch sydd nawr yn siap con. Ac eto, yr un peth. Pen arall. Felly, nesaf, da chi angen tapio eich con Fel bod o yn cadw ei siap. A hefyd mae angen tapio fel ei fod yn aros ar eich gwelltyn. Wedyn, hefo'r ochr arall, mae angen symud o yn agos, ond mae angen sicrhau fod gynnau chi gap fach rhwng y ddau. Gan dyma lle fydd eich cable yn mynd. Un peth arall gallwch wneud ydy rhoi darn o tab selo dros y gwelltyn o amgylch yr egwelltyn fel ei fod yn fwy llyfn i'ch cebl. Be fydd angen wneud hefyd ydy defnyddio dipyn bach o blue tack fel eich bod yn gallu cadw yr siap côn Felly, rhoi'r blue tack i fewn yn y ddau gôn fel i fod yn cadw'r siap i chi. Felly, unwaith mae gyda chi eich bobyn, mae angen bwydo llinin trwy'r gwelltyn yma, neu os ganna chi yn yn barod trwy'r gwelltyn yma. Torri darn o llinyn sydd oddeutu 30 cm. Ac yna mae angen bwydo y llinyn trwy'r gwelltyn. sydd ddim yn hawdd. Felly, da ni yn defnyddio naill eich troellwr coffi neu ffyn sy'n rhoi arogl neis i ni. Yna, defnyddiwch eich cwpan er mwyn mae angen rhoi dau dwll. Wneud o fel bod o tua 2 cm o'r top ac i bod yn gyferbyn ei gilydd. Gallwch ddefnyddio siswn er mwyn wneud yr twll yn fwy. Wan da chi angen bwydo bob pen o'ch llinin drwy'r tylla. Unwaith da chdi wneud hynny, mae angen clymu'r llinin efo'i gilydd. Neu gallwch i dapio at ei gilydd. A dyma ni. Rydym nawr yn barod i weld os yw'n gweithio. Felly, i wneud hyn, mae angen darn o linyn ganoch a mae'r llinyn yma angen fod dipyn hirach a dyma fydd eich cebl. Felly, Mae rydych angen cael lleoliad sydd yn rhoi graddiant i chi nawr a defnyddio tap cryf er mwyn gosod yr llinyn yn ei le. Mae gwifren wib yn gweithio gyda pwli wedi ei roi ar geibl sydd wedi ei osod ar raddiant. Mae disgyrchiant yn tynnu'r cwpan i lawr y ceibl. Bydd Llaciant rhwng y pwli a'r cebl yn ogystal ag unrhyw llaciant yn y cebl yn arafu'r cwpan i lawr. Allwch chi adeiladu gwifren wib a gall cario eitemau o A i B. Gallwch fynd ati i dreialu gyda llawer o bethau. Er enghraifft, ydy ongl eich gwifren gwib yn cael effaith ar ei gyflymder? Neu Faint o bwysau mae eich cwpan yn gallu gario? Diolch i chi am wylio a mwynhewch!